A'r ail gyfrol ydy Cofiant John Morris Jones gan Alan James, y cyhoeddwyr ydy Gwasg Prifysgol Cymru.
Gŵr mawr, mawr iawn. O'i glywed yn egluro geiriau, lladio rheolau cerdd Dafod. Teimlech fod gwyntyll y gwirionedd yn ei law, eich bod yn tyfu'n dipyn o ysgolhaig yn ei gysgod, a bod rhin y puro a'r glanhau yn mynd yn rhan o'ch esgyrn chwithau. Mae creu bywgraffiaid yng Nghymru bob amser wedi bod yn her i ni'n gymdeithas glos falle, mae pawb yn nabod ei gilydd. Yn y gwraidd falle ofynes i ryw ddau gwestiwn, beth oedd wir gyfraniad John Morris Jones i ddiwylliant Cymru, a hefyd pa fath o berson oedd John Morris Jones? Roedd e'n gweithio ym Mhrifysgol Bangor o ddydd i ddydd, yn ei wisg academaidd, yn siarad Saesneg yn y ddylithfa, A oedd e'n sôn amdano fe fel rhyw fath o ddyn di-lol, di-flewyn ar dafod. Ond wedyn, wrth gwrs, bydde fe'n croesi Pont Menai ar y ffordd tua thre gyda'r hwyr. Gellir awgrymu, felly, bod y daith adref dros Bont Menai nid yn unig yn cyhoeddi bod dyletswyddau swyddogol y dydd ar ben, ond yn arddangos yr un pryd ochr arall ar bersonoliaeth y darlithydd, ac yntau wedi diosg ei wisg academaidd. Bellach, wrth groesi Pont Menai, gallai gyfnewid swyddogaeth y dyn cyhoeddus, y diwygiwr brwd, a allai fod ar brydiau yn grafog. Am esmwythu dŷ'r aelwyd lle gallai arddangos naturioldeb y dyn teulu. A thystiolaeth y rhai oedd yn ei nabod yn dda, na, doedd e ddim yn ddi-flewyn a dafod, oedd e'n ymgomiwr Dydan, digon o hiwmor, ac un oedd yn fodlon cymysgu â phawb o fewn y gymdeithas, byddai pobl yn bwrw mewn i'r tŷ, Tŷ Coch, rhyw forwr oedd eisiau gwaith cyfieithu, ac wrth gwrs, ar y llaw arall, byddai cnoc ar y drws a byddai David Lloyd George yn ymddangos. Felly, o'n i, o'n i'n awyddus mewn gwirionedd i greu darlun ohono fel ysgolhaig, ond yr un pryd i roi darlun ohono fel dyn teulu. Mae'n gofiant, yym, ond mae'n gofiant academaidd yn yr ystyr mae e'n ddadansoddol, mae'n dehongli yy bywyd John Morris Jones, dyw e ddim jyst yn yn ddisgrifiadol. A dwi'n meddwl bod 'na le i'r fath yma o gyfrol yym ar rhestr fer. Mae unrhyw un sy'n cyhoeddi gwaith academaidd yn y Gymraeg dyddiau hyn yn brwydro yn erbyn y llif, a dwi'n meddwl bod yna gynulleidfa ehangach ar gyfer y math yma o gyfrol. Mae e'n eitha page turner a dweud y gwir, oherwydd bod e wedi sgrifennu mewn ffordd digon gyfeilgar a digon hygyrch hefyd. Pan es i i'r Archifdy ym Mangor i ddechrau, roedd gyda gyda fi waith eitha eitha manwl yn mynd trwy ryw 600 o lythyrau. Beth oedd yn ddiddorol, ar ôl ryw ddiwrnod a hanner o ymlamnio trwy'r llythyrau, mi ges i alwad ffôn wedyn, dwi wedi dod o hyd i focs arall. So dyma fi'n mynd nôl i i'r archifdy ac yn yr ail focs mi roedd 'na lythyrau o America, llythyrau caru at ei wraig. Mi roedd hi'n ysgrifennu'n Gymraeg, a Chymraeg ddigon naturiol. Mi roedd e'n hapus i ddefnyddio geiriau Saesneg yn ei lythyrau, sydd yn groes eto i'r ddelwedd gyhoeddus ohono, a peth arall wrth gwrs, roedd e'n llythyrwr diwyd, a byddai fe'n ysgrifennu nôl bron yn ddyddiol, ac o'r llythyrau hynny, i chi'n cael darlun eitha diddorol o'r cyfnod, ond hefyd ochr arall i gymeriad John Morris Jones.
Fanwyl Gariad, Dyma ni wedi cyrraedd ac wedi cael rŵm gyffyrddus. Fanwyl Gariad, Mi ysgrifennais dydd Gwener, ac yma rydym ni hyd heddiw. Fanwyl Gariad, Y mae hi'n ddigon annifyr bod cyhyd heb glywed gair oddi wrthych, ond wrth gwrs, does dim help. Effaith be aswn yn disgwyl, mae'n ddigon tebyg i byddai'n waeth. Cariad gorau. Gyda chariad gorau, John. Cariad gorau, John.
Wrth reswm, dw i'n hapus bod y gyfrol wedi cael rhywfaint o gydnabyddiaeth drwy gael ei restru yn un o'r llyfrau ar y rhestr fer, ond mae'n bwysicach mewn gwirionedd yn y byd sydd ohoni bod John Morris Jones yn cael a cydnabyddiaeth am y gymwynas tymor enfawr a wnaeth e ar ran y Gymraeg.